Hrenil zauah chuan a intur thlet sak mek tu waitress chu chelo ti em em hian a thlir vung vung a, Master Hren, Jia Zhanshan-i ka nia, kum sawmhnih leh pahnih, Gingbei University chhuak kan department-ah chuan ka thiam thei ber a, SU leader ka ni bawk, tiin a bulah hmeichhe ding mek chuan a lo bia a. kei chu hrenio zau kum sawm thum seven pack ka nei a en fit tak ka ni tiin waitress en reng chung chuan hrena chuan a chhang a thingpui chu pe tur chuan waitress chu a ngen a mahse hrani zawk chuan keiman ka lo peng nge tiin pek a lo tum ve ngawt a secretary chuan a lo dang. Chu in turah chuan damdawi pawlh ruhin Shani chuan Eu zau a chu kawm fal deuh a tum hi a lo ni a, chhuak rawh tiin secretary chuan a nawr chhuak zui ta daih mai. Shani chuan waitress chu a haw ta riau mai a, a thik hle bawk. Chuvang chuan manager chu khawlin bantir nghal tur chuan a hrilh. Manager chuan a thu zawmin an hrai rui a, mutpui chu a tum zui. Mahse, Yaiyai chu a tlan che thei hlo va, Secretary hriatpuina thlapin Iuzaua roomah chuan a lut a, hrairui an nih ve ve bakah Iuzaua chuan a duh ve hrim hrim bawk. Mahse, an che sual a nih chuan nupuia neih nghal turin Yaiyai chuan a ngen a, pasal a neih hunah a lo gym thin ang zawng zawng te chu sawi chhuak vekin a hlim hle. hmeichhe thianghlim a lo la nih reng tih chu hriain Euzau-a chuan a number te chu Yayai banah chuan a ziah sak a, a call mai beiseiin a harh hma chuan tih tur dang a nei avang chuan a kalsan ta a ni. Yayai pawh chuan zanlam thil thleng chu a mang hriat rei ruai mai a, a thianghlimna a hloh bakah a hna a chang zui bawk nen a rilruahnain a then a rim hle. A nu leh pa te lah chuan dawt a puiin Jail-ah te hial an tan tir kha a ni a, beisei tur reng nei tawh lovin a inhria a ni. Jiao Yaiyai-i lehkha thiam thei tak Ginbei University-ah lut thei mai tawh tur kha accident chungchangah buaina tawkin kum sawm pariat mi lek a niin jail-ah a tang a, nimin piah mai khan a lo chhuak ve hlawl a ni. Tite chu Yu Zhao-a chuan a lo chhui chhuak vek hman tawh a, a lainat hle Geo chhungkua tan thilpek tam tak lei ula va thawn nghal rawh u, nupui a tan dil ka duh e, tiin a secretary chu a hrilh nghe nghe. A account ah chuan cheng khat chiah nei tawh vangin rilṭam hle mah se chhang pakhat chauh chu Yayai chuan a lei thei a, mi pakhat hian lo su palhin a la thlauh zui. Uite tak ngial pawh chuan bala ti nge a isak duh lo va, chhang chu chharin a tifai nawk nawk a. a ei ta tho. Chutiang em em a a ri thei ta mai chu a inkhawngei tak zet a ni. An inah chuan a pi thil la awm ve te chu la turin a va kal a. Sanika a unau nu lo ni rengin a nu leh pa te nen chuan chhang tui hnai tak tak an lo ei ho mek chu a va hmu. Enge heta i lo tih dawn, i va zak lo ve, tiin an lo hau nghal. Ka pi bungrua ka lo la dun a, ka tan a dah ho kha, a tih chuan chutiang engmah hetah kan kawl lo, nang ang fanu sual hi kan duh lo bawk, chhuak vat rawh tiin an lo vin let hrep. Shani zawk e lawm sual chu, a tih pawhin tikhan ti reng reng suh tiin an lo tan tlat a. Ani chuan ka piin a diary-a a ziah ka roh tur te kha min pe ula ka chhuak ang, a tih pawhin chungte chu awm tak tak pawh ni sela nawmsip bawl nan bak hman i tum chuang lovang kha i nghawng te kha love bite a awm kulh kha hrani chuan alo ti zat zat zahpui awm lutuk ka lo hring kher kher che kha a pawi ngawt mai tiin a nu chuan alo beng hrep a. In fanu nih hi ka duhthlanna a ni bik lo. Naupang te ka niin ka pi bulah thing tlangah min dah a, mahse a bulah khan ka hlimin ei leh in pawh hniang hnar takin ka nei thin asin. Min hruai let teh teh a, bungraw dah khawmna ah min dahin chhuatah min mut tir a. Ni khatah vawi thum ei ruang min bawl tir bakah in leh a vel zawng zawng te min tihfai tir vek zel bawk a. In rual pawhin chaw pawh ka ei ve hman ngai lo. Ran vulh zawng zawng pawh kei ai chuan an ei tuiin an ei hmasa vek zel. In fanu tak tak pawh ka ni lovem ni? Yayai chuan a lo ti ve ta. Hmangaihtlak i ni lo, keini te chu min mawhpuh ngam zawk ka ti zak lo lutuk mai, tiin an lo hau let leh ta er a. Chutih laiin manager khan tlangkam atangin Iwzaoan an fanu nupuia neih tumin thil lu tak tak te a lei khawm mek tih chu a hriat thu a rawn hrilh ta nawlh mai. Min star in ka hre reng a ni, min thik viau lo maw? tiin Shani chu a lo lawm ve em em. Nang hi min hrai ruitu kha i ni, tiin Yaiyai chuan manager chu a lo chhuah chhal ve thung a. Nangman i biap hmasa a nih kha, Shani chuan a lo ti leh. Manager lah chuan, A dik chiah, Nupuia ka nei mai ang, million khat ka pe ang che u, a lo tih chuan, A tha lutuk, tikhan hruai nghal mai rawh, a nu chuan a lo ti zung zung a. Yayai chuan a lo duh bik hauh lo mai. A pa thinrim chuan hrui te chuan lo phuar puiin an in atang chuan an nawr chhuak ta a. Mite chuan hmuhnawm ti ni awm tak hian an lo en thap a. Yayai'n, Police min ko sak rawh u, a tih lawm lawm pawhin tumah chuan puih an tum lo. Manager-in kut hial a thlak hnu pawhin engtin mah ti lovin Sweet te chu a nu leh pa te chuan mi ho chu an lo sem ham ham a. Thi dawn pawh ni ila, nang kher hi chu ka nei chuang lo vang che. Yaiyai chuan a la ti ve chang chang thung. Vanei thlak takin iu zau a ti kha an lo thleng phei ta hlauh mai. Shani chu lo nui vur vur in a sam te chu an lo tuai tha sawk sawk a. Manager chu iu zau a chuan a lo hnek thlu nghal pawp. An hruai bo zui. Yaia yan phuarna te chu phelh sakin nei tur che in ka lo kal a ni tiin a lo pawm lawk a, a hawhpui ta daih. Mahse Shani te khan lo um zui ve zelin, Mister Shen, i nupui tura lawm ka ni, min hai a nih dawn kha, a rawn ti lut nghal ringawt a. Tungei ni, ka nupui tur chu Yaiai hi a ni, Yeu Zau-a chuan a lo ti si. Misual nu, ka pasal tur min ruksak i tum a maw? tiin Shani chuan lo ben a tum, Heu zauhah chuan a lo dang. Mister Shen, Ia ia i ai chuan Shani hi a fingin a hmel tha zawk a, a fel daih zawk asin. Mister Gyo te nupa chuan an lo ti ṭal bawk a, Jail aṭanga lo chhuak hlim hlawl a nih thu te chu an sawi zui leh a, mahse chu chuan Iuzaua rilru chu a hneh zo chuang lo. Amah hi ka duh a ni tawp mai, a lo ti hmiah. An hmuh lai chuan a la fawp miah zui, an sa kher mai. Laihlai chuan, Ka pi thil ho kha min pe tawh rawh u, a lo ti leh a. Kan fanu lawm i ni, chutiang chuan min dil kher lo la, i ta vek alawm, tiin lo biak tlawn teh chu an tum a. Nangmahni vangin kum hnih lai ka tang a, min tih duh dah zia kha ka la hre reng a nia, in lak fel vak chu tum duh suh u, a lo tih pawhin. In duh chuan in nei rawh u, chhungkua kan pawm bel a ni mai alawm, an lo ti le. Kha kha chu Yayai thu thu ni mai, chhungte anga a in lih en lo che u a, a in nghat tawh ang chu, tiin Yu Zau-a chuan a lo chhang thung. Inneih thil pek tur milian zaruk chuang an lei pawh chu a pe duh ta lo va. Yayaiin a ruih laia a dream a sawi mo kawr var fual sei mawi tak mai hak a ka chhungten in neih thil pek i te em em a min um laiin kei kar mawi taka ka pasal fel leh hausa tak nen thu dun ila tia a lo suang tawh ang chiah chiah chu Yuzau-a chuan a thlen dik tir ta ni Yayai erawh chuan zan lam thil thleng te kha a hre chiang miah lova a mutpui pa kha

Mo thar tih takah iai iai chuan laiin a inthlahrung deuh ṭut a, Yu Zhao-a pawh chu a la nel vak lo. Ka chhungte avangin ka graduate thei si lo va, i tan pawh ka ṭangkai dawn lo hle nih hi, a tih chuan. Ka assistant atan ka neih lo che, ka nupui tur a lawm i ni, Yu Zhao-a chuan a lo ti thung. Mahse, nupa anga han infiam vel chu iai iai chuan a la duh lo va, a virgin tawh loh avang khan a inthlahrung hle bawk nen. inneih certificate pawh chu an la nei bawk si lo va, naktuk ah kan la chhuak dawn nia tiin Eujava chuan a rilru chu a rawn chhang chat a, mak a ti zawk hle. A rum tur thleng chuan Eujava chuan a pawm lut thlap. Tuna an chian mek na villa pawh chu a pe a, car te leh an thil lei te pawh chu hiai hiai tan chuan a pe vek nghe nghe. Mister Shen, tia koh pawh chu duh lovin Pa a, ti a ko tur te chuan a hrilh a, Yaiyai chu a lo lai hle a kawr pawp hrip hrip puan than dang a, a bel vel mai mai a coat man to tak tak bula han khai ve te chu a in thlahrung khawp mai a, mahse Yu Zau a chuan a lo khai sak zel thung. A rin ai daih in Yu Zau a chu a lo fel a, han fiam vel a hriat tih mai loh chu Yaiyai pawh chuan a ngaina chho ve ta riau. A banah number inziak chu hmu ve chiah in Yayai chuan a han dai la, a ring char char. Phone ri chu Yozau a phone atang chuan a lo chhuak bawk si. Mahse, midang in an lo call hlo avang chuan an in man chhuak ta lo. Ka va inbual a nge tiin Yayai chu kalsawn a tum a. Mahse, Yozau a chuan a fawp thut. Yayai erawh chu a tui thei thlawt lo. Hrai ruih ka nih avang in hman zan khan Ka thianghlimna ka hlo tawh a ni. Ka kha mang chhia ang maiin tunah hian ka rilru a la cham reng a, chuvang chuan hetiang thil tih vel hi ka phur lo a ni a tih tak avang chuan hun thawl pek phawt mai chu Irzawa pawh chuan pawi a ti ta lo va. Zingah chuan chhiahlote chuan inneih certificate an lak hna a hak tur kawr pheikhawk leh tlereuh man to tak tak mawi deuh deuh mai hian an lo pe a. Yaiyai chuan vannei in ti deuh hian a va ha. A hmai te chu a mawi tawk chauh chuan a chei ve bawk. I va nalh em em? tiin chhiahhlawh ho te pawh chuan an lo fak sap sap a. Liu Zao'n a lo nghah na bak lam pan chuan a kal a, Ji Hau-a khan lo kua thut in, Kum hnih chung khan enga ti ngei bo char char a, ka hmu leh che hi ka lawm lutuk, ka ngaithei lutuk che sin, a lo ti zung zung a. Kal sawn rawh, tiin Euzau-a chuan a lo nam sawn dawr. Senior, a ni hi ka pasal a nia, tiin Yaiyai chuan Zhihau-a chu a hrilh ta tawp a. Kum sawmhnih chauh ila nih kha, uncle hian a nawr lui che em ni? Kum hnih chhung khan eng harsat na ngei tawh, ka puih thei reng che a nia, Zhihau-an a tih leh chuan Volunteer-in ka awm bawk daih alawm, tiin a chhang ta ringawt a. Hrian Zhihau-a leh Yu Zhaua te hi chhungkua an lo ni reng a, kum hnih chhung khan khawngei awm, Yu Zhaua-n a tih chuan. Ram pawnah lehkha ka zir alawm, Ji Hao-a chuan a lo ti pawr hlur a. Kum sawm chuang in lo inhre tawh a, a chhungte'n an tih duh dah zia pawh i hre vek ang, chuti chung chuan i beng i chhungawng lui a, ram pawnah i awm bosan hmak a ni lawm ni? Engatinge tuna taka i lo ngaihven leh tak em em a? Ni lo iai a, uncle hi nei suh ka duh che a ni. Mahse, college i zawh hma chuan bialpa nih i tum loh thu kha i sawi si a, ka hrilh ngam ta lo che a ni. Ka lo nghak reng che asin, Zihau-a chuan a lo ti ve leh ta. A pate an kut thlak a tum leh takah chuan, Ka thian a nia, college ka kal lai zawng zawngah min puitu ber a ni, tiin Yayai chuan a lo dang a. Senior, ka lawm lutuk, mahse, kan inkawpa rem lo a ni, tiin Jiahawa chu a hrilh leh hnu chuan an kalsan ta a. Inneih certificate te chu an va la dun a, Yayai pawh chu a lawm bawk a niang chu a nui ve vur vur mai. Chutah zungbun mawi deuh mai chu Liuzaua chuan a la pe zui a, a bun tir thlap a. Chutiang pasal fel leh hmeltha bawk si hnen atanga thil pek hlu tak mai han dawn chu vannei a inti hle. An pa awm loh hlan chuan Eiai chuan eirung te a lo bual ve siau siau a, Eujaua pi chuan lo en thla ru rengin a duh zawng tak pian hmang a neih bawk avang chuan a lawm ru hle a. Hling nei chi thlai a siam te chu a phal lo vel. Mahse, housekeeper ang chuan a insawi zaih thung. A chhan pawh puih ve zel a duh vang a ni. Chutih laiin Shani kha a lo lang ve leh hlawl mai. Enge hetei lo ti dawn? Eiai in a tih chuan Ka duh duh ka lo ti ang, i in pawh a nih bik loh hi a lo ti lut ham ham. Ka in a ni tawh, daw lo mai rawh, in pa hian min duh daih zawk. In en la, min en leh la, duh zawk nge a thlan dawn tih te chu i hre ve mai ang chu. Ka thik theih nan a hmang tangkai mai mai che a nih kha. Mikhual rumah bak i thawmhnaw pawh i dah tawp lova nge? Shani chuan a rum tinmai chu a hawng kual duat duat a, Yaya i thawmhnaw chu a hmu mai si lo. Master bedroomah pawh Yuzao a thawmhnaw khaina bulah chiah chuan a thawmhnaw te chu a lo khai ve dal si. I dah chawp vek an nih hi, zak lo lutuk mai. Ni thum chungin i chhuak anga kei hi ka lo lut ve thung ang, a la ti zui hram. Enteh Mami, he in hi hrian chhungkua te chuan ia iai hi an pe daih dawl awm pi chuan a lo ti vat a. Ka awih lo, Yu Zhaoan a duhsak viau na chhan tur ka hre bik lo, Shanin a tih chuan a duhawm em hi maw le? a lo ti leh. College pawh a zo lova, jail tang tawh leh nghal, nupui tak tak atan chuan a duhawm lo che e mai. Lengawt che chuan, En la hei, an inneih certificate pawh Hlaiai hming pawh chiang deuh ah a inziah kal hi kal mai teh nang awmpui pi tar mai mai kha lo inrawlh ve sek suh. Pi chu Shani chuan a nam dawr a, Hlaiai chuan a lo hau ve thung. Kum upa nih tawh hi i nam thlu mai dawn asin. Innei tawh mah ula a then leh tho vang che, Shani chuan a lo ti leh tal a. Shen chhungkua ah inthen leh a awm tawh ngai lo, Pi chuan a lo ti ve leh ngat thung. Haw phawt mai teh, security kan koh hmain an tih pawh chuan a hlau lo hle. Nang, naupan lai atanga ka duh duh a ka vel ṭah ṭhin, ka tirh kah mai mai khan tikhan min ti ngam tawh a maw? a lo ti leh ham ham a. Chutah Yu Zhaoan, I soft lutuka an zuam che a nih hi, bei let ve zel tawh rawh, i thiam loh na ni lovah chuan ngaihdam i dil pawh a ngai lo, a tih kha hre chhuakin Yaiyai chuan Shani chu a va kek bu ta lawp mai. an insual chuan ni nghal mai. Tang rawh, kek rawh, chum hrep rawh, aw aw ti khan tiin a pi chuan a lo fuih sauh sauh bawk. Thinrimna tam tak in sawmkhawm nena a tan takah chuan Shani chuan a lo hneh lo hle. Hospital ah chuan pi ber chuan Shani chu va hruaiin Euzao leh a team te chuan discussion an lo nei mek a, chu hospital chu Shen group ta a lo ni nghe nghe. Yaiyai chuan Shani nena an insual chungchang vel chu hrilh a tum a, Working hour-ah chuan personal thil sawi a thiang lo va, enge in mamawh? tiin a history te chu damlo dang ang bawk chuan Yu Zhao-a chuan a lo laksak thlap a. Hming, Yaya i pasal i nei tawh em? I hriat ve reng kha, min chhang tha rawh. Aw, nei tawh e, hei zungbun pawh. Lo zauva chu a nui deuh suk. I eng nge na? A na lutuk chu ka nei lem lo. Mawina a kawng te pawh hi a na lutuk pe chuan a lo tih sak zung zung a. Chutia an pe hriam pakhat ve mai an pu in a ngaihsak ta viau mai chu doctor rual te chuan mak an lo ti hlawm hle a. Chutih rual in I zauva rim leh a mutpui pa rim kha in ang riau va hria in Yayai chuan mak a lo ti ru ve hle thung. Midang zawng chu chhuah tirin iai iai chu thil thlen dan kim chang tak chu a zawt fiah a. A pi chu awmpui emaw a ti a ni tih a hriat chuan a pi tak tak a nih thu chu a hrilh nghal nghe nghe e. A kut pem hlek chu hmuhin a hruai chhuak a, Hei hi ka nupui a ni a, ka nupui lo ti na tu hi hremna pek ngei ka duh a ni, a va tih chuan Doctor Rualte chuan Shani awmna lam chu an pan zui nghal. Ani chuan a ngaihna a lo hre lo hle a, Nimin khan lo len mai mai ka tum a, Innu hian min thi ka niang, kut min thlak vau vak ringawt, tiin U Zau a bulah chuan a lo insawi thiam zaih zaih mai. Mahse U Zau a chuan, I che tha lutuk a nia, tiin Yaiyai chu a fak ta daih a. Mister Hren, hetiang thingtlanga sei lian zir tang tawh, zir hniam bawk si ai chuan ka inkawl tha thei daih zawk ang che. Shani chuan a lo ti leh a, I tawng tam tawh hle mai, tiin Doctor Rualte chuan an kawr hak chuan phelh sap sap a, a kut chu zai sak tum ni awm takin an tih chhaih tan ta. Yayai chuan tina lo tur chuan a lo nghen sak ve thung. Shani pawh chu hlavin a che vak vak bawk. Tih nat ai mah chuan tih hlauh chu an tum ber a ni. Khatiang thil kha i ti leh anih chuan hei hi i chan tur a ni tawh ang tiin an vo zui a, an kal tir ta a ni. Zanah chuan Iaiyai chu ngun takin a inngaihtuah a, Iuzaua hnenah chuan, Min neih chhan hi eng nge ni? Min duh vang chu a ni awm si lo va, fa i neih duh vang em ni? A nih chuan ka inpeih reng tu a nia, ka tan thil tam tak min tihsak tawh avang khan i lakah hian bat ka nei nasa hle a ni. tiin inphelh a tum zui ta mai. Eujava chuan lo kuahin, Nangmah duh thu ngei leh i hun tawn tawh te avanga i dam hun ka nghak ang, tiin a hrilh a. Kha thil kha a thleng ta lo se, engkim hi a danglam vek angem le? A hmel hmuh leh pawh kha ka duh tawh lo a ni. Ka ruih ziah pawh kha a hre ve reng awm si a. Hospital ah te khan min hruai lo a nih pawhin min kalsan thei reng si a, tiin a tap zui ta mai. Lungai suh theihnghilh tum rawh, thil tha lo eng mai chungah thleng tawh ngai lo vang, tiin Euziao-a chuan a mahni thu chu a hrilh ngam rih lo. Nikhat chu Yaiyai leh Sanite kha thingpui dawrah an inhmu fuh leh hlo mai. A ze ngai bawk kha a lo la bansan miah lo. Ka duh phawt chuan ka nu leh pate tirin Euziao-a hi ka nei thei reng a nia, inti thei vak duh suh, a lo la ti hram. A birthday party an buatsaih turah chuan politics leh business bakah entertainment industry ah milian tak tak te an sawm thu leh Eujaua ngei pawh an sawm avangin kal ve tur chuan a lo sawm leh a thawmhnaw hak tur te thleng chuan a lo pe thlap a, teh reng mai ka lo kal ang, a hmaah Iaiyai kha ka ni tawh lo va, ka ta chu ka nei let leh vek dawn a ni, a lo ti khum ve ta ngat mai. Yayai hi lo ti duh dah tawh suh, tiin Ji Hau-a chu a lo lang ve hlawl. Kei ni lovin U Zau-a na lawm ti duh dah? Khatia a ruih hnu khan U Zau-a room-ah a lawm a luh chuan a mutpui a, a nei zui bawk a ni lawm ni? Shani chuan a lo ti ta mai. Eng nge mawi sawi le, khami room kha U Zau-a room maw lo ni? Yayai chuan phawk deuh hian a lo ti a. Ni e, a hrilh loh che em ni? Dawt sawi suh, Aw, i awih lo le, amah chu zawt mai la. Yaya, chuvang chuan maw uncle chu i nei ngawt a, a va at thlak ve. Zihau-a chuan a lo tih takah chuan, Nangmah hian nia a duh thin tak zawk chu, a diary-ah pawh a ziak vek alawm, en la? tiin Shanti chuan Yaya-i diary chu Zihau-a chu pe in a kalsan. Min lo duh thin reng a ni maw? tiin Yaya-i chu a lo kuah a, Chutiang a ni lo, senior, min thlah teh. Ni lo i aia ka hmangaih che a ni. Kal tir rawh, i u zau a chawlh lo thleng phei ve chiah. Mahse, i aiai chuan ani pawh chawlh lo be tha duh tawh lo. En la, i aiai hian a mipa duh zawng a zia hi nang nen inanna pakhat mai nei lo, keimah nihna vek a nih hi a zia, tiin Jihau-a chuan diary chu a lo lek kang va va a. Eng pawh ziak si a privacy a nih kha, pe let nghal rawh heu zau an a tih tak ah chuan kha zan a mipa kha nang mah hi em ni? tiin Iaiyai chuan a lo zawt ta chat mai. Aw keimah nge ka ni? Ani chuan enga ti nge min hrilh loh? Hrilh che ka tum a mahse Ani chuan enga ti nge min neih? Nawm chen nan min hman chhun zawm zel hi tum vang em ni? Engkim khairua hman sa vek em ni zawk? Ni love ka duh vang che a ni Chuvang chuan a lawm ka neih che. Vawikhat min hmuh naah min duh nghal ang maw? Ni e, chu chu a theihlo em ni? Uncle, tikhan ai ai kha vin vak vak suh. Ji Hau-a chuan lo inrawlh ve leh insual te chuan an tum ta uai uai mai. Duhtawk ru, Mister Shen Ji Hau, in ṭhen ang. Dawhsawi ching bulah hian ka awm duh tawh lo a ni. Eng thil nge mawi sawi le? Ji Hau-a vang hi em ni? I ngaih dan dan chuan ngai rawh, i toys nih hi ka duh loh a ni tawp mai kha, Zungbun pawh. Senior, nang pawh min lo um zui suh, keimah a awm ka duh rih a ni. I a ei kal ta chu tibuai ngam tawh lo chuan an thlir liam dun ta ringawt a. Sanipian Chamlawmna Party-a chuan iai iai chu a va kal ve ta ngei a, mite chuan a kawr hak nalh leh man to tak mai chu an lo en duh hle. Engtin nge a lo kal ve ngam zawk le? Jail atangin a lo chhuak chiah a nih dawn saw. Ehe, Starry Sky kut chhuak te a lo in bel a nih saw. Pakhat chiaha an siam chhuak a, milian za chuang man lai a nia sin, an ti sap sap hlawm a. An zinga pakhat phei chuan, He kawr design nai hian ka tel ve a, Lilam anih khan company pakhatin to zetin an lei a, chumi hnuah chuan ka hmu leh tawh miah lo va, lungte pawh a leng rum rum zawk alawm le, a lo ti ve hlut a. Chutiang em em a man to kawr chu a lo ha ni tih pawh a lo inhre reng reng lo. Mahse, Shani thil tum vek chu lo niin, Chutiang kawr ang chiah chiah chu lo ha chhuak ve ta chat mai, kawr in ang chiah chiah ha pahnih an awm tak ah chuan tui emaw zawk zawk chuan fake an ha teh na a ni. A nu chuan hre ni hak lai zawk chu pekawih in a pek a nih thu leh a tak zawk a nih ngei thu te chu a rawn sawi nghal zat zat a. Yaya, thisenah inzumna a nei lo mah ila, unau ang che in ka en thin che asin, min van lo thik awm em em ve? Shani chuan a lo tihzawm leh zat bawk. Shani hi gate chhungkua ah hun rei tak awm in a nu leh pa dik tak gate chhungkua ah hian a let leh deuh chiah lo ni awm e. Nangmah min pe a, ka lo ha ve mai mai chauh a nih hi, Yaya in a tih pawh in, I duh a nih te chuan min hrilh la, ka pe daih mai tur che a nia. Shani chuan in la fel deuh chuan a lo ti leh. Sawma nih a ngen iau zauha pawh chu a lo thleng ve ta a, Yaiyai pawh chuan ngei hmel pawh chu a lo pu tawh lem lo. A siamtu zinga mi Mister Wei-a chu tu kawr zawk nge a lem en dik tur chuan zauha chuan a lo ngen nghal. Shani chuan en dik vel chu a lo cho zak zak khawp mai. Chutiang bawkin Yaiyai pawhin en dik a nih hma chuan tlawm mai mai chu a lo tum bik lo. Naupangte ka nih lai atangin min ti duh dah thin a, mahse tunah chuan ka nu leh pa dik tak ten min duat tawh bawk si a, min thik a nih kha, i kawr kha a fake a nih chuan thing thi in ngaihdam min dil ang che. Kum thum chhung chu ka chhia hlawh a i awm bawk ang a, nitin ei tur min pek bakah ka inbualna tur pawh i siam thlap ang. chuan Hrendiu zau a nen hian kan innei thuai dawn bawk, Hrani chuan a lo ti ringawt a. Engtik laiin nge kan innei dawn ka tih, Iu zauan a lo ti si. I la hre mai dawn alawm, a lo ti ve leh ngam tlat. I konfimah mah nih kha, Mister Wei han en dik la, Yaiyai chuan a lo ti ve thung. A ni pawh chuan ngun takin an kawrh hak te chu a lo thlek kual vang vang a. A sawi chian hma hma chuan Shani bawk chuan, Ngaihdam chu min dil nghal mai rawh. A nih loh chuan a pawi viau ang, tiin a lo tur chhian a. Midang lo awm ve te pawh chuan, Ni e, a dik chiah, an lo ti ve tluar tluar bawk. Yu Zhaoa erawh chuan, Engmah thiam lohna nei lo hi in hmu sit ngawt tur a ni lovang, tiin Yaiyai kut chu a lo chelhsak vat thung a. Mister Wei lah chuan, Ka hriat dan chuan Yaiyai hak zawk hi a dik zawk a ni tlat mai. A hriat hran theih nan a hnung lamah hian chhinchhiahna kan siam a ni, a lo la ti zui. Awi awm loh, ka kawr hi a tak a ni lo a nih chuan amah hian a ruk kin min lo thleng a ni tal ang. Shani chuan a la ti ṭalh tho. Vawiin hian tunge ka nih ka hrilh ang che u, Shani u zau a ka ni a. Vawiinah hian thu pawimawh tak mai puan tur kan nei a ni. Khawvela ka hmangaih ber nupuia ka nei dawn a, a tih lai chuan min lo nghak ve phawt ula tiin Pu Guia te nupa chuan lo lut ve ta. Shani chuan, Yaya, he mite hi ka nu leh pa thar te chu an nih hi. Gui group president an nia, Shen group dawtah chuan kan khawpuiah hian a hausa ber an ni, tiin a lo inti thei hle e. Chutah Mister Guia chuan thusawiin a hun lo hmang ve in, Vawiin hian kan tan thu lawmawm tak mai puan tur kan nei a, Yu zau ah vang hian kan fanu dik tak kan zawng hmu leh ta a, kan lawm thusawi nan Kan fanu ngei mai chu a neih kan remti thlap a ni, a lo tih chuan Shani chu a lo nui ṭhen ṭha a, Ni e, uncle Guia te fanu ngei hi a ni, ka nupui tur chu. Yu Zaua chuan a lo tih takah phei chuan va kal hnai deuh sawt in, Kan inneihna tur chu ropui taka kan buatsaih a ngai ang, zungbun pawh lunghlu ṭha mi lian deuh ka duh a nia, in lian ṭha tak leh property pawh zah sawmriat ka chan a ngai bawk ang. Khawvel hmuh theih turin kan inneih thlalak chu ram tinah, khawpui tinah tar chhuah ni vek bawk rawh se, tiin a duhthusam te chu a lo phuh chhuak nghal zawt zawt a. A nu leh pa tak pawh ni lo zawk te chu a lawm lawmah chuan an lo ṭang ve bawk. Kan fanu kha a lo chhuak phawt se la, Mister Kuiyan a lo tih chuan phur deuhin Shani chu dawhsan lam pan chu a tum ngawt a. Security te chuan an lo dang ta tlat mai. Khatia ia ia i an u leh pa te ngeiin hmusit leh rethei taka an siam ta mai kha. Yu Zau-a chuan a mak a lo ti hle a, an fanu tak tak a ni lo a nih chu a ring ta tlat mai. Tichuan tumah hrilh lem lovin a rukin a lo chhui tir ta char char a. Ia ia i nu leh pa dik tak nia inchhal te hian an fanu Shani zawk chu mi hausa tak te fanu a nih chu duhsak zawkin an fanu zawk ang chuan daw sawiin an lo bum lek hi a lo ni a, Yaya ka fanu lo kal teh tiin Pigui chuan a lo kuah a, a kawr tur te pawh chu a awri zawk lo pek tirin chu hun chu Shani leh a chhung te nihna dik tak khai lanna hun remchangah chuan hman tumin ruahmanna an lo nei lawk sa diam tawh hi a lo ni. A naupan laiin ia ia i hi a bo hlauh mai a, chu chu lo enkawl-in nakinah a nu leh pa ten an lo zawn chhuah hun chuan lo nghak reng a, mi hausa tak an lo nih takah chuan hetiang hian hma an la zui ta a ni awm e. Han insawi thiamin han sawi buai viau pawh tum mah se, thisen zawm an ni ngei tih finfiahna DNA test result pawh an lo nei thlap tawh si. Bumtu an nih avang leh an fanu an tih duh dah thin em avang chuan Mister Kuiyat te chu an lungawi lo hle a. Jail-ah tan tir hial an duh thu an sawi takah phei chuan ngaihdam te dilin an phih ta sek a. Shane phei chuan, Unau anga ret tak kan lo khawsak tawhna kha min hriat sak la, i kiangah i chhiahhlawh angin min awm tir mai rawh. Ka nu leh pa te hi an rethei si a, a hreawm dawn emai, tiin a lo nghen ta ngawih ngawih mai. Ka pi kha chuan min hmangaih a, la dam se la chuan ka thlah thlam hauh lo vang, mahse, nangni chuan chhia hlawh ang pawh in min en pha lo a nih kha, pasal tha lo tak tak te min neih luih tir in tum bak ah dawt a min puih in Shani tuar ai zel ah te min tan tir a, college pawh kha ka aiah in kal tir ta a nih kha. Ka ngaidam thei che u a nih pawhin Jail-ah chuan in tang lo vang a, mahse, chhungkhat ang chuan kan awm zui thei tawh lo vang. Ka tan pawh a him lo a ni. Nang, Shani pawh kha engtim min chhuhsak tum mah la, i awh thin em em pasal hausa leh fel tak bakah chhungkaw zahawm tak chu ka nei ta zawk a nih hi. Ka ta chu ka nei let leh vek ang ka tih tawh kha. I kawr chauh ni lovin nangmah pawh ka fake i ni hiai hiai in alo ti ta hmak mai si. Shani thinrim chuan chem te a ve chu a tum ta thut a, eu zau a chuan lo dang hman hlauh. Tunah chuan Shani te chhungkaw laka an zahngaihna a lantir pawh chuan awmzia a nei lo tih chu an hre chiang ta a, an vai chuan an man tir ta vek a ni. Boruak a ziaawm deuh hnu chuan eu zau a chu Iaiyai hmaah chuan thingthi in Ka hmangaih che a, nupui atan ka duh tak tak che a ni. Chance min pe leh hram rawh, tha takin ka enkawl tawh ang che, tiin a lo zawt a. Ka lo inngaihtuah phawt ang, min nei duh tak tak a ni tih finfiahnah min hmuh tir phawt la, Yayai chuan a lo ti ve ta tlat mai. Accident avanga jail-a a tanna chhan chu a dik tawk lo va ni tih finfiahnah a lo zawn hmuh sak diam tawh chu a en tir a. Ka hmuh hmasak ber atang che khan ka duh daih tawh che, tiin Yozau-a chuan a lo fawp a, Yayai pawh chuan a lo chhang let ve thei ta. Aw le, ka tih zawng kha, tun tum drama chu a lo ni leh ta a, drama thar hmuhnawm tak nen ka lo let leh thuai ang.